Кӕуӕгау фӕкӕса мыййаг? Кӕй зӕрдӕ нӕ агуры хъарӕг, уый зарӕд, йӕхи фӕндиаг. Ӕз дзыллӕйӕ къаддӕр куы дарин, куы бафидин искуы хӕс, уӕд афтӕ ӕнкъардӕй нӕ зарин, нӕ хъуысид. Макӕуы хъӕлӕс.
Ацы аз журнал мах туг сбӕрӕг кӕндзӕн йӕ ӕстайы фондз азы юбилей. Уыцы дӕргъвӕтин фӕндагыл цы къуылыпыдзинӕдтӕ ӕййӕфта, уыдон сӕрты сӕрыстырӕй ахизгӕ ӕрхӕццӕ абоны бонмӕ. Уый уыдис стыр фӕзынд литературон царды, уымӕн ӕмӕ нӕ республикӕйы фысджытӕн фӕзындис сӕ уацмыстӕ кӕм мыхуыр кӕной, уыцы фӕрӕз. Уыцы артдзӕст хъарм кодтой сӕ уды цӕхӕрӕй ӕмӕ нӕ абон дӕр тавы. Стыр курдиат мӕм ис нӕ республикӕйы цӕрджытӕм кӕддӕры нӕргӕ мах туг цӕмӕй дарддӕр дӕр цӕрӕццаг уа, уый тыххӕй йӕ фарсмӕ ӕрбалӕуыныл. Йӕ тираж кӕддӕр уыди ӕхсӕз мины дӕр. Фыццаг номыр куы рацыди, уӕд та рацыд дыууӕ минӕй. Абон йӕ тираж минмӕ зынтӕй хӕццӕ кӕны.

Ирон лӕгӕн лӕмӕгъ уӕвын ӕгад у, ирон ӕгъдау фыдӕлтӕй у фӕлвӕрд. Ӕрыгон нӕу нӕмадӕр у зӕронд, Ирон инӕлар йе стомы цур бады. Йӕ разы та бӕхы сӕфтӕгӕй конд. Хуымӕтӕджы ӕртхутӕг донцӕфхадыл ӕдзард сӕфтӕгмӕ инӕлар ныккаст, цыма дзы йе хуыд тохы бырты хъуыста, кӕсы.
Ӕмӕ йӕм фӕздӕгӕй ӕвваст йӕ саулохаг мырмыргӕнгӕйӕ сыстад. Уӕд саулохагыл инӕлар сбадт, йӕ дадзинты хӕстон туг ногӕй схъазыд. Цыма йын уыд хӕцӕнбыдыр йӕ уат, ӕмӕ фӕбырсы йе фсӕдтӕн сӕ разӕй. Зӕй нӕ ракалди уӕлвӕстӕй, уымӕй не змӕлынц ӕбӕстӕ. Уый фӕхоны йӕ цӕргӕсты Иры инӕлар сау хӕстмӕ. Нымӕттымгӕмӕ сбакайы, уӕнтыл фестади базыртӕ. Уый фӕтӕхынц атакӕйы Иры сагсур бӕгъатыртӕ. Размӕ, размӕ мӕ химгӕрдтӕ! Уосӕн се фсӕдтӕ плионӕй, Ӕма се лвӕст фарин кӕрдтӕ Хурмӕ судзынц сырх пиллонӕй. Ӕвваст, фӕсӕфисаллухаг, Ӕвваст е саргъи атагъд балхонӕг хъӕбатыр, Фӕстаг хатт бӕх е барӕгмӕ фӕкаст. Ныууасӕги, ӕрхауд, ныррызт, ныссабыр. Вахман Фӕдзырдта инӕлар, бӕхтагъд ӕмӕ та судзгӕ хӕцӕны фӕтӕхы. Куы фӕсихӕст, ингӕн ӕрцгуыт къахт, сӕфтӕгцухӕй дзы баныгӕдтой бӕхы. Ӕрыгон нӕу, нӕма дӕр у зӕронд, ирон инӕлар йе стъолы цур бады, йӕ разы та бӕхы сӕфтӕгӕй конд, хуымӕтӕджы ӕртхутӕг дон. Цӕфхадыл.
Дӕ фыдӕлтӕ рухсаг, дӕхӕдӕг мын бӕз. Ныртӕккӕ уын диссаг ӕрхӕсдзынӕн ӕз. Фӕрсаг лӕг дыгурон йӕ хъастӕуӕймӕ фӕцӕйтардта иу бон ӕлдары хъӕумӕ. Цыма сӕ фӕдисӕй скъӕры тындзы ӕмӕ сӕ йӕ уисӕй ӕнӕвгъау хынцы. Ӕрбаййӕфта хъазты уӕд иу дард бӕстаг. Нӕ хъазтӕ сӕ масты фӕкодтой хъӕстаг. Лӕу нын тӕрхонӕй дӕ хуыцаумӕ скӕс! Мӕгуыр лӕг цы зоны! Най, най нын фӕрӕз! Ӕрлӕуут сӕ астӕу, фӕрсы сӕ, зӕгъут! Хуымӕтӕджы хъазтау нын ласы нӕ уд, ӕнтӕфӕй нӕ мары уӕлдай та нӕ над, ӕрдумӕ ндары нӕ фыдӕлты кад, нӕ фыдӕлты руаджы нӕ бабын ис ром. Уый фехъуыстон раджы, нӕу сусӕг сӕ ном. Уӕ худтӕг, уӕ худтӕг, цӕмӕй хорз стут? Цы равдыстат кадӕн, зӕгъут ма уӕддӕр. Нӕ фыдӕлтӕ раджы... Уый фехъуыстон, Кук! Нӕ фыдӕлтӕ раджы... Уӕ худтӕг цы стут? Цы равдыстат кадӕн, зӕгъут ма уӕддӕр. Мах, мах, мах, ницы! Ӕ, радӕн, фӕрсын уӕз дӕр. Уӕ фыдӕлты хорз кой мыггагмӕ цӕрӕд, куывтӕ-иу сын кодтой сӕ бадӕн дзӕнӕт. Ныр рӕстӕджы хъазӕн ӕндӕр у йӕ кад, йӕ бумбули базӕн, йӕ нартфыд бӕркад. Нӕ хъазты ныхасӕн бӕргӕ ис кӕрон, фӕлӕ искӕй хъазӕн ӕгӕр хъыг куы уон. Тӕрсын,
ирон куы нал дзура иронау. Ку байрох уӕ мӕ мадӕлон ӕвзаг, Фыдрӕстӕг ныл куы ныддаргъ уа куронау, Куы ркъуыра махыл йе схъӕлкъахы знаг. Мӕ рагон Ир нӕ уыдзӕни гӕныстон, Ам дардзысты нӕ тыгъд быдыртӕ цъӕх. Мах дзурдзыстӕм кӕддӕриддӕр иронау, Нӕ ферох уыдзӕн мадӕлон ӕвзаг. Зуарстон сау цӕстытӕ, уарзтон. Рӕсугъддӕр уыдонӕй кӕм уыд. Ӕхсӕв-цы стъалытимӕ барстон, уыдтӕн сӕ алы боны рӕвдыд. Фӕлӕ мӕ иунӕгӕй ныууагътой. Мӕнӕй фӕлыгъдысты тӕргай, ӕмӕ мын афтӕ дӕр нӕ загътой хӕрзӕбон, хорз амонд дӕ хай. Ма кӕд адонӕй фӕцух дӕн, ма кӕд ферох кодтой мӕн уӕддӕр сӕ райдзаст хуызы рӕсугъдӕй, мӕ зӕрды баззадис мӕнӕн тӕхуды, абон та кӕй тавынц сӕ хъармӕй рухс хурау фӕлмӕн, тӕхуды,